Kenapa gerang bubuhan tu sulit untuk menerima keadaan tuh. Iih, hendak menjadi orang nang high class tapi sebenarnya kada high class tuh kada usah nang kaya itu lah. Oke halo nang sanak kubarataan dimanapun buhan pian berada, selamat datang di Kahpi Official. Yes kawana kita betamuan pulang.

kurangnya maksudnya kada daan tahan uh, pas hendak habis bulan puasa hanya ramai pulang ya kalau hang kayak itu siklus kita bulan puasa kawannya bila terawih Eh, bubuhanmu juga bang ulun terawih terus bang saban malam cuman bubuhanmu berkisahan wara di lengger ya kalau pasukan troy ah kadang lah ih kada abdul kawan eh. kayaknya kalau kita kada bekalung ya kalau leh ih karena kebiasa kan kita bekalung nah Nah, manis jui ya kalu lih. Ih, ini kalung kesehatan kawan ai. kesehatan napang lih. Iya kawan ai kada usah banyak pandir lah. Kita langsung menuju ke videonya. Let's go.

Humm handak nang anu banar ai iih ya. Tapi ja neh udah glowing pentilnya nggak item lubangnya kecil wah idaman banget anjay iih bagus haja pang jua kata katanya lah humm. Ini glowing glowing cuman nang di bawah kada glowing lagi iih pentilnya nggak item mai kawan kada kawa ai kah handak mencari nang sempurna kada kawa iih handak mencari nang sempurna kaya saurang nih sempurna jua ya kalo lih lubangnya kecil saurang amun bujang jua ya kalo.

Kita menikmati hidup tuh di di hal-hal nang kada high class, humm. Termasuk aku gin jua. Hiih, kada nang handak bahimat-himat kawan ai, santai haja kita. Hiih, kita lebih mementingkan keramiannya tuh daripada gayanya, ya kalo? Han. Kalo masih baper sama candaan teman, pulang aja, ganti kaos dulu gin. Hiih, bujur. Nih, Kuhimbau nah gasan kakawanan nang rajin nongkrong imbah tu ada nang panyinggungan tu kada usah bakawan hii basasambatan bungul tambuk tu biasa di parkawanan ya kalo. Waalaikumsalam. Nah sama jua badua baranak lih hii mabuk badadua ya sarumahan mabuk dah hii nang uma mabuk jua makanya habis salidra dapat bubuhanmu aja tu. Anjay, ini baju napa kawan, satpol pp kah napa kawa kada tahu kam, humm, hakun ai ulun ditangkap pian dingai, inggih.

ya berenaian kita paham aja tuh hi kenapa aja ulun lebih baik bedahulu jujur ulun urang ka ini ka ini walaupun maulah pian sakit hati daripada ulun bedusta supaya pian katuju lawan ulun yang lawas kalawasan ketahuan bedusta baik jujur di awal bujur kawan nah itu Iih, kita bagusnya kita tampakan diri kita yang sebenarnya tuh daripada kita harus bertopeng ka ka urang lain ya kalo lih, karena ketika inya mengenal kita lebih dalam sekalinya ekspetasinya kada sama lawan apa nang inya inya harapkan tuh dari seurang kan, makanya bagusnya kita apa yo maksudnya apa adanya haja suka suka kada kada ya kalo, hiih han tambahi lagi.

Hiih. Ikam lihati saurang lah. Kita ulangi lagi nah, aku tuju banar kam dengar suaranya maksudnya lah. Bismillahilladzi laa yadurru ma'asmihi syai'un fil. Hah ya asli kawan ai, hiih. Idaman banar kaitu nah, ya kalo? Udah harat manyair, bungas pulang. Ya kalo? Han, itu nang kita harapkan bibinan. Makanya bubuhanmu kalo handak dapat bibinan nang macam ini, perbaiki jua diri sendiri. Iih jangan maor mamaukan aja nah gawian yeh selidril selidril berharap bibinian nang kada menyelidril tu kaya what the fuck lah bagus haja jua niat nang baik tu iih handak mencari nang nang nang tebaik pada diri seorang cuman masalahnya tih napa jua ngini kawan nih kata kata pinanya nah ok kata ibu enggak usah manang harta yang terpenting dia tahu kekuranganmu namun dia tidak pergi hah bujur tu. Hiih. Kita cari bibinian atau pasangan hidup tuh nang tahu tentang diri kita sepenuhnya dan inya menerima. Hiih. Itu tuh awal nang nang apa yo awal yang bagus untuk menjalin satu hubungan nang panjang. Hiih. Daripada ikam bedusta di awal. Lawas kelawasan kan ketahuan. Lalu ha tahual han. Hiih. Karena kada jujur dari awal. Kanapa gerang ngalihnya bagi bubuhanmu mangakui apa yu kaadaan diri nih, hiih. Bang ulun bang ai anu bang ai katapi baduit, ya akui ai katapi baduit, hiih. Tapi barjanji untuk barusaha ya kalo, hiih nitu nang kawa kita parjuangkan han, hiih. Jangan malu kawan ai dengan kaadaan nang nang nang nang ada nih nih, hiih. Yang terpenting tuh kita hakun barusaha, hiih. Di jalan yang banar jua lah, jangan hang bacucuntan pun urang. Terpesona, aku terpesona memandang memandang wajahmu. Anjay, hah udah bunga sia ti. Iih awam ai kita kawan ai tadapat nang kaini kanapa bang awam bang inya ba hp iphone iih kita pakai oppo atau vivo han nang kameranya tu what the fuck banar iih katahuan banar pada nang editan foto profil

Pertama-tama ikam dekati dulu adingnya. Ih, ulah dulu bahagia adingnya nyaman lawan kita. Hanyar maunting kakaknya tuh. Han, kaitu tu lah bagi bubuhanmu yang handak mamaraki bibinian, inya tu bisi ading. Ih, cintai dulu adingnya. Hiih, pas inya malihat kan, wih inya sayang lawan adingku lih, apalagi aku. Han, bibinan tu pa nyaman haja dilumpuhkan hatinya dengan cara nang kakaitu gin. Karna habibi nan hatinya lebih dahulu nang inya tonjolkan. Amun kita ni kan pal. Tambahi lagi. Nah, kenapa aja? Oh shit. Anjay. Bah imbah aku kada paham lagi kawan nah.

Han, nya bibinan kaitu pang rajin tahu lah. Di Instagram tu bila ada nang awaknya putih banar han, tapi captionnya ih hirang banar awak ulun. Tu kaya what the fuck lah ikah handak minta sambat putih kah? Hiih. Kadang kadang bagi bibinian lah yang katuju captionnya tu pina merendah tapi handak betinggi tu kaya ih kada usah sambat aja nang sebenarnya tu. Jangan nang minta tangguh bubuhanmu. Kanapa jar hiih sekian banyak ada bibinian nang tetawa tuh kanapa garang apa yang spesial dari pidio ini nih anjay. Aduhai. Ni kawan ai kada kawa kita ulangi lagi video nang kaya ini ni. Hiih, bubuhanmu di sana tu nah. Kita ni bulan puasa tahu lah. Hiih, bilang nang burit nang anu han bahaya. Hiih, bisa manyubuh ikam mandi wajib gasan besahur kan. Ini kawannya kada masalah angle fotonya kada cuman objeknya nang difoto ngini nah iih sarange ni mudinya apa orochimaru. Ganteng dong jemput coe pake motor beach. Kisahnya anak dabing nih cuman ungap ungap pian kisahnya kenapa acil nih.

Ya kita baharap mudahan kalimantan kada banjir lagi lah. Ini handak banabah laki, tapi kaya apa pang, ulun ni bujuran pang, mana musim penghujan, mana banyu dalam, banabah laki nang kaya ini kaya apa. Mama Aili ha, ada kah pasukan tu nama Ajin tadi ja acil nya handak balaki, cuman ka, ayu ada, hi aku tapi kawa mangomentari lah, hiih. Hin amuk acil nih ngalih aku han. Oke. Ini jangan-jangan kita di pranknya lakian han ini leh. Bisi singot han nih. An Hah. Kada bungas banar asalnya ti. Nah, baiknya kalau lih. Sakalinya imbah tuh jadi kayak ini bangsat. Hihih. Makanya kita lah bila ni kan apa banyak bila kaluar rumah tu bibinian nya bamaskar, ikam jangan terburu-buru menyambat nya tu bungas, pas nya pacul maskar nya imbah am nang takaini at, iih harau kada kawa dibawi bakucup ngini. Hei, bulik, bulik, abah nyawa, minggu lapan bahuma, bulik, bulik, bulik, mama nyawa, mama nyawa, bejual iwak, bulik, bulik, bapa nyawa di sini, bulik, bulik, bulik, ma, terlalu mewah nyawa di kota, bulik, bulik, kasih, bulik, bulik. Ya, ya, aku paham ini kan ketemu kawan gaya selangit di kota, Kada mangganang lawan kuitan di kampung ni gasan bubuhanmu lah iih nang mungkin saat ini berada di di di di apa di perantauan atau misalnya lagi kuliah kah iih bergaya tu kada sesuai lawan isi dumpit tu kaya what the fuck lah iih kanapa garang bubuhanmu tu sulit untuk menerima keadaan tu iih handak menjadi orang nang high class tapi sebenarnya kada high class tu kada usah nang kaya itu lah iih. Suahnya kanapa jadi jangan karna suatu saat nanti urang tahu bus ai ikam nang supan gina ya kalo lih hii misalnya ikam bergaya high class tapi bujur high class tu ok lah ada nih ada nang se apa begaya high class tapi sebenarnya kada high class tu kaya what the fuck lah hii jangan jangan lah pasukan troy jauh dari sifat nang kaya itu tu. Hiih jangan jangan. Oh shit. Nih, mau kayak ayam kati kali. Aduh, hai ha. Bilanya ada nang betakon kenapa kada malam mingguan, jawab haja, sorry bos, sudah senior. Anjay. Hihi. Ya aku setuju jua wan kata kata tu lah jujur aku kawan ai dahulu tu katuju banar malam mingguan pokoknya malam minggu tu adalah malam nang paling ku tunggu tunggu mun wahini malam minggu tu kaya biasa aja gin bagiku dah hiih kada handak lagi nang mudel handak nang bahimat himat tu han bahkan ada malam minggu tu aku kada kamana mana bajalan karna puas sudah hiih. Bila ada nang malam minggu nang pina nang badadai-dadai tu berarti hanyar aja tu gaul. Ga ada uang ga ada teman sorry bro teman gua ga sebangsat itu. Ayuh ada hiih. Teman gue ga sebangsat itu ujar. Ada aja jua beberapa kakawananmu nang kaitu cuman nya kada manampaikan Derai. Iya kalo, banyak fake nya tahu lah di pertemanan tu, bepada setia sepada setia imbah kada baduit kada ditinggalakan nya ai, inya kada kawa kawan nya masih apa kadada teruji masih kawan ni, bila udah kada baduit tu tu nah pas waktunya tu handak mauji kawan bujur bujur ada kada inya gasan saurang ya kalo.

Ih, pian pang bang puasa lah bang. Aku alhamdulillah kemana puasa terus nahan. Ih, kada pernah tertinggal belum. Ku berniat mudahan ini nih apa aku nih apa ngarannya toh kada ada kada ada bolong apul puasanya kayak itu nah. Ih, aku jujur karena aku nih orangnya pemuasa tuh lah. Mm-mm. Kecuali misalnya ah, kawanan membawai nang kada kekaruan. Makanya bubuhanmu nang model kada tapi tahan lawan godaan kawan jangan balalah bila puasa.